Ruhanga asiimwe ahabw'eizooba eri. Twaba twine omugyenyi mukuru aha kwonka yaagyenda, Deputy Speaker w'eihanga eri, Right Honourable Thomas Tayebwa, twineho ba Honourable Members ba Parliament, naareebaho Honourable Stephen Kangwagye kuruga Bukanga, Ah, Honarebo Juliet n'omushaija waawe. Twineho ba Chairman LC Fives, baabebembirwe Gavana waitu Fred Muhangi kwonka noshusha ngu yaagyenda. Kwonka tukiine nshanga abashaija kuruga Kabale tikiine twine ba RDCs uh, in special way ninyenda kurecognizinga Marimi uh, Fred Nayebare ni RDC konka n'omuzaire wangye Bangira ngu hariho ka mukama ashutami aha nyuma abazimu bugaine oku mbugyenyi yambureminga kwonka onsaasire ninya ngu ari somewhere tinkamureebire n'amaisho kwonka rdc yes Ah, twineho team chairman team chairman ebembeirwe omuzaire waitu niwagira nekizo kiti byona Ku mwakunda nka nkanjura vice na vice Gen Secretary Hussein yagyenda naba na executive ya team chairman mwe mukye imwe kyankihwera omu recognition eh mugarura thank you so much wori omu ah, vice chairman Ben akatukwatsa Jack Agram nabandi abakwasa kuba bari oku omu mirimo kwonka nimba recognizinga Twineho ba Bamwanjwire, Chairman wa nrm Kiruhura District, Mister Nzeire n'omukyara. Twineho omukundwa w'abantu boona kandi omunyeeto kandi omuzaire waitu Honarebo Godfrine Kaguta. Ogwo nari omu bicweka byona n'omuzaire waitu, n'omunywani waitu, nawashanga nituzaana omupiira otakaatiina nawe. Mbwenu niinyenda muri koganayizinga. Twine abazaire baitu b'embaju zombi ezaareeta omukoro ogu. Abazaire b'omukazi wangye bebembeirwe Charles na Elka, Elka naamureebaho aho? Eeh. Nyine abazaire bangye bebebembeirwe baaba. mwena mwena abazaire abataahi boona a- a- abazaara eka egi twineho church bishop yagyenda Twa- twineho- twa- twine omugisha omukoro gwangye gwagwine bishop kwonka nowangaita kwonka noshanga obwire bwamukwata kwonka church a- ba canons nindeebaho Rev. Naabaasa Nkirirwa, mwena mwena, na Narihima, na, na Ssabadiikoni waitu Fred Ai- Aine, Church, na munywani wangye Faaza Pasiko, eh, kuruga omu nkiriza y'Abakaturiki. Aha. Tweyanziza. Nsuubira ne, ne Faather waari wanu.

Bash- wari wadde sheeka owo nabadeho Ah, twine ba army officers nareebaho kano jb hariho munywani wangye afande robert kano robert yebare munonga thank you so much Ro- robert rutainama Ah, twineho loc councillors LC 5 councillors ninya ngu bari omu bidaara omu byona, chairman LC 3s, chairman LC 2s, chairman LC 1. Mwena omwe ahi mushutami, ladies and gentlemen, good evening. Nincwekanisa niinyenda ngu tinkwenda kutsigaho protocol kandi bakagira ngu abantu ku twabeitse turaba recognisingire kwonka buri omwe omu kiti kye, business community, Nareeba abanyakampala aha harimu kasuuti harimu harimu kasoon nareeba aha Alex kafureeka ena business committee kandi banywani baitu twabashemererwa na business committee ya lyantonde kutuba itwe tatwetsire buri omwe mbwenu burizima ninyenda kwebaza buri omwe nareeba vice chairman Fred Mukuza wegomborora egi nabandi boona obu nakwasa kuguha ariisho ninza kumu recognizinga kwonka nanye ninyenda ngu omugisha ogu. Ah, ohwire speech zo, zo, y'omugore ebe omu speech zikushembayo kwonka nantakwenda ngu abantu bansigyeho n'obu wanooreye ninshaba ninshaba na ninyenda ngu ngambire abantu baitu abazitahiire obugyenyi ninga abaija kunkwatsa eka Nibukihweza ekanisa egyo etakantsigireho. Mbwenu nobu kuri speech nti zitari mu buteeka nkomu kumanya kwonka na ninshaba ngu ngambe abantu aba bakindeeba kandi mbebaze ahabwokuba mwankorera omurimo muhango ku naija ku nareeba eda ku ndi nyuma haza ndigira aha nyuma haza nza kuhingirwa ebidara bibi bitaine kirimu kwonka ku naija ku naretwa omu irembo aho nahurira ki nyine ekintu kyamani munonga. Ninyenda kwija kubagambira ahabwokyi nasiima nokusiima kwonka reka kibe nikyashembayo ekyo. Ah, mbwenu nosiima ekanisa kwonka? Omuringo gw'omutaano, niinyenda kusiima munywani wangye kandi omu- omuzaire wangye, Rev. Ahi- Ahimuhimuka David. Ogu ni Rev. wangye aha Kabuteteera, kwonka n'omuzaire wangye. N'omuzaire wangye akaba nanywa na tata, Ruhanga oku- oku akora ebintu. Ku ngiire egaitwa, nooba revuranda wangye aha, kandi egi ekanisa yoona ey'okure yoona noowe agyetsire. Akaija aha yatu nyowe nkwatse ekanisa ninza kukorera omurimo gwa Ruhanga. Nyowe tinteire na Bishopu Muhanguzi, tuka tu tushabire omureeberezi waitu owa West Buganda ngu at ngu anya angaite, kwonka Archbishop yaamutuma, yaayataaha aha ati ndondera ondiijo muntu.

Naanye niinyenda mbwenu hati ka nkutume kandi mbwenu ka ndi omugore. Naanyenda ngu oimukye oreebe enyima y'ekidaara eki. Ekidaara eki kihango eki. Bantu mwe! Emma, ija oku oba noosetinga ebidaara, akanyeta abantu abu orikuza kwija. Nyowe kutandikira aha garuka oku, nyinemu bakye. Abo n'abantu bangye mbeeyeteire.

kuruga Lyantondo okagita Kaikorongo okaza Kyemamba, Ryakayura, Kinuuka, Kamusenene, Buramu hoona mwebare kututaahira obugyenyi. Ntaine ou nteerire esimu, okuranga n'okuranga kwonka n'obutamanya ngu nibaza kwija kwonka ku naahika ku naanintaahamu ku naaha ekidaara eki, ku naanintaahamu niho naabanza kuhikiza amaisho naashanga ekidaara kiine abantu. Naamanya ngu Ruhanga ariho kandi ku naabe naija ijo enjura yaagwa. Nari omuhanda gwaitu kuruga Lyantonde kwija aha niho hare nigukuteerera, waashanga abanyakabari nibaza kuremwa enjura yaaheza kugwa. Nyowe ndigire kukorera omuri ikumi na itaano ow'ebigyere naateerera, naaniima ngu enjura ku ekugwa abanyakyema mbateho kutaaha Bugyenyi. Kwonka Ruhanga yaatukwatira eiguru eri, yaateera ensi enungi, yaareeta abantu ba Ruhanga boona boona boona baashutama, beitu haine eki baatungire. abantu okuhina oku barigye ba Ashazi, nimpamya Rogers ou ariyo buri gye. Mwebare abanyakabura, mwebare abanyakampara, mwebare abanyabwera, mwebare abanyakiruhura, mweba mwebare mwena mwena mwena e shi Ruhanga a a n'omutaahi ebyo. Yaareeta na n'omuntu wa Kabale, ogu n'omuntu w'amaani.

Abantu tinkubaasa kubeebaza na bizi, kwonka niinyebaza abantu abaija kutaho obugyenyi. Bantu omuri eizooba hariho amagyenyi ashatu ga banywani bangye n'obwangye obu twariiremu. Obumwe buri Lyantonde. Twagaitwa omu kanisa emwe. N'ebi tukora Kampala tubikozire eizooba rimwe. Ka zibe miitingi n'eizooba rimwe. n'omugyenzi waitu abasi twereeba bibarubamu kwonka kushanga ekidaara eki kyaijura n'embabazi za Ruhanga mbwenu mwebaare mweterere omu ngaro bantu mwe mweterere omu ngaro tusiime na Ruhanga ab'oku mweterere omu ngaro mbuhurire Eeh mwampurira haza ndiyo ninyija ninyija kubaramutsya Ah, ninyenda kuramutsya ninyenda ku- kwebaza organizing committee chairman Rogers ija komiti endiijo ija kukira kwonka ba niiwe oija wenka ba niiwe oija wenka rahuka obugyenyi obu nimureba oku buri na magnitude ei burimu Kwonka bwebembera oti, Nyowe tihaine eki nkozire. Nambwenu abebembera ngu obugyenyi wabuhitsei, wabuhitsei, wabuhitsei nyowe mbwenu tihaine eki nkumanya. Ahabw'okuba otakubaasa kukora obugyenyi okaija orwakana. N'ebidaara ebyo byona oku orikubireeba. Yebare munonga. Yebare. Yebare munonga. Omushaija ogu ni muramu waitu omu buzaare. Kwonka ku turikuba turi omu mirimo. Nu- tingu- Timumanya obuzaaro obuzaaro niburugaho. Mwareeba aga amaka gaijwire ensi egi, omushaija ogu niwe agombekire, yaakora ata, yaakora n'obugyenyi. Ku waaba noomushanga naatonganisa abantu, oshanga ngu niwe akushwera. Mbwenu yebare munonga na tiimu yaawe. Nyine nyine ba boys kwonka bari okwo. Nimbareebamu harimu Nayebare, Kato, n'abandi boona boona. Soka Boys. Mwebare ahi muri mwona, mwena mwena mwena mwebare, organizing committee mwebare munonga, nyine ekirabo kyanyu kandi nimpamya ebi nobimanya nituza kugamba. Ah, niinyenda kusiima abantu abampiire omukazi, abakimbiri, itwe eka y'Abatahi nikireebeka abakimbiri tubainemu omugisha. gw'amaani kandi mwaba mwahuriire ebi baanibagambira ogwo mushaija, Emma, orubaju n'omukimbiri. Mbwenu mwariya twagarukayo mba muturaarize gye. Niinyenda ngu munyebarize munonga munonga munonga Fred na Christine. Itwe tukaija twashwe, tukashwera, nkashwerera Rustia, Batuwani, enkumi ibiri abiri na gumwe. Kyaheza emyaka ebiri oshanga obugyenyi tiburiho, twagira naashaba ebiro omu kwa mwenda, waashanga obugyenyi bwaza kubaho, bwagaruka bwayemerera, kwonka tibapendaho ga bakanyorobeza, banzaara, bankunda, nyowe manzi bampingi mpingiire gye, bampa omukazi murungi, mwesha egi ti famire yangye aba ti abazaire bangye? Ku naagiire kuhwirwa, tata bakaba nibamweta Fred. Tata ku yaarugaho kungire kushwera, naashwera tata ondiijo nibamuta Fred. Naaza omu ka ya Fred. Mbwenu nyowe ndi ow'omugisha. Mbwenu munyebarize Fred na Christine, mwebaare. Ka Mukama tiyaabaasa kwija, kwonka imwe abaabashandize nyowe nibanza kumushisya omu. Mwebare kunyorobera, mwebare kunzaara. Ee, ka Mukama. Ha. Ka Mukama. Ebingi tuha twagaaniire twahitsizemu nookimanya, kwonka na ninkushaba ngu ntware omugisha ogu onyebarize Fred. Tumuhenzire munonga omu kukora amagyenyi gaitu, kwonka tworobeire yanzaara kandi yaabaasa kuncwa eki nkwenda, yankorera eki nkwenda, ampingira enagye. Mwebare munonga banyaburusiisi, mwebaare! Ka nsiime. Aa, iwe otafayo. Iyo mbuuze katu, nk'oku manya. Ah, okwo naarugayo niinyenda kwebaza abazaire baitu, baaba, baitu abaza, abazaire b'abataahi, mbwenu abataahi. Mwebaale. Mwebaale. Tihariho murimo gugumire nk'okworora enfuuzi. Kwonka mwebale munonga, baaba. Nibagire ngu nyine omwaga, kwonka nyowe tinyine mwaga. Aa, ninkugirira omwaga waakukora eki ntakwenda. Abo abaishiki bangye nibagira ngu nyine omwaga. Aa, tinyine mwaga. Kandi nikireebeka haine haine principles ei zirikuruga kwonka ti, tinkuza kuzayo. Edisa, Merabu, mwebaare munonga munonga. Mwebare kutuzaara, mwebare kutuhabura, mwebare n'okutusaasira. Ahabw'okuba itwe nitubaasa turi abaana nitushobya. Mary, Kereni, Mwebare munonga munonga munonga. Mwebaale! Nareeba Aunt Joyce ha, yaatunga amaani yaija omu kidaara kyangye. Mbwenu ebi ngamba naabireeba nainga naabihurira. Yebare munonga. Mwebare kutuzaara. Mwebaale! A, Timmanya, na, kusha, Emma yatakagambire, kwonka aine abantu, abaishiki abu mwareeba boona n'abakazi, haza na, a, a, baine, twine abasha, ba, ibaba omu, omu, omu, omu kidaara omu. Naareeba hataho naahihinyirwa nawe, naagaitwa nawe, Collins, Cobb, Afande Tumwine, Naamure Samuya, Afande Tumwine, Mbwenu aha, thank you so much. Abo nibashwera abaishiki baitu nainga banyaanyazi-itwe, n'abandi abu ntabaasa kuba ntaahikaho ahabw'obwire, kwonka niimanya ngu baramu baitu barimu omu kidaara kandi omu speech ya Emma niimanya ngu naija kuba orikuoganizinga gye. Niinyenda kwebaza Kusaasira. Kusaasira ngu omureeho naagamba bikye we ni- ni bikye ebi. Kwonka aine omurimo muhango munonga munonga munonga ogu akozire aha ka yangye egi. Waaba noohurira naagira ngu nyowe ndi Munyakampala, haasha Omunyakampala naayombeka enju nk'egi, ekombekirwe Kusaasira. kusaasa Debo ou n'obuseeri, kwonka takarabaho agaya naruga aha kuruga hoona atahikye omu ka yangye. Niwe ayombekyire amaka aga, niwe antereera aha, nyowe obu okundeeba ninkunda ekingi, kandi naagiire kuza oku hare na na mukuru wangye twagyenzire, yaayanga, ati aa, ati seeza ija otuure aha naitwe, twombeke omu, turekye kuza kuriya hare, tukaba nitwenda kuza okuhwera, kwonka kusaasira ahu ori hoona, eka egi niyo omusinge gwayo. Ahabw'okuba itwe tukaba nitwirukangye n'ebihango, kwonka amaka ashatu gashongaine omu mugongo gumwe nainga omu migongo eshatu tikyabutoosha. Kikakora okusaasira. Nambwenu hoo Ruhanga akuhe omugisha. Iwe nimba ngu noogamba bikye. N'ente nimba ngu noogimpeereza kwonka yaakweba, nindeeba waagimpeereza waagintambikira ngu nooruga kuri obuseeri. Kwonka yebare munonga kushaba, iwe ori omunyabantu ninkumanya. Kushaba tinkumanya oku okugamba nikubaasa kuba kuraingwa munonga kwonka ka nkurekyere aha kukuha omugisha. Saison, Abaishiki banyaanyazi mwebare munonga munonga munonga okubaitsa omu aga mukankorera eki nkwenda. Mbe ninfa naba naba organizing committee nte ebimuri ebi byona nimutamu eby'enki? Esente z'okuta omu bimuri kumara kuziha abanyakabura aba tukazibagaburira bakazirya ngu nga ngu nayo neeyetegyesa. Hoona shi iwe otemu ebimuri bya sente zirikwingana ziti? abantu babura eby'okurya baagira ngu nyine omwaga. Kwonka mbaire niinyenda obuteeka obu. Mbaire niinyenda abantu bagire obuteeka, abantu bashutame tubareebe bataahi batutaahire. Ahabw'okuba timurungi kuba n'omurundi gw'okubanza kutunga abantu nk'abo omu ka itwe. Mbwenu n'eky'okwesiimisa munonga kandi omwaga gwangye mbaire ntagutaine ahu kuruga hoona kwonka mbaire niinyenda ngu abantu babe gye. Mwebare munonga abaishiki, mwebare abanyaanyazi, mwebare ha. Hati nyine Endiijo tiimu, Katoro ka muntu, Muhammad, Wereni, abatsigazi b'ekicweka eki, Kashagama, Mwebare munonga munonga munonga munonga. Ebidaara ebigiire kwija byashanga omwanya ogu mwaguteererize, mbi nyowe mbe ninkorera aha simu. Mwebare! Mwebare! Mwebare imwe aha akandwanaho. Abantu aba batanyebo kwonka Ruhanga asiimwe. Mwebare munonga. Abazaire baitu David Kiviiri, Steven Baingana, mwebare munonga. Nyina wa mukaikuru wangye Aida ou timmanya ngu oba yaataho obugyenyi, yaatunga amaani g'okuza omu bugyenyi? Reeba Aida n'owaha? Ee, yebare munonga. Yebare okanshaba ngu mbe omwanawe kandi naashi naantatungire omukaikuru nkaiwe, nintunga oha? Kwonka yebare okumpabura, yebare okungambira oti ogume oije ondamutse, ahabw'okuba ku nkuhikaho ongambira ebigambo birungi munonga munonga. Shana hati mbwenu nimba enyima ya basipiika. Reka mbe sipiika nk'egi edakiika emwe, nintwara omugisha ogu kwakiira Area Member of Parliament Honarable Enos K. Asiimwe. Honorable Dan Kimosho. Ah, my, f- my, my friend Stuart Mugabi. Didan. Eh. My brother Didan. Nimpurira okwo endigito kuriya kwonka tinza kuzayo okwo. Taifa. Beitu tiimu kantine eri nkahe? Nyu- Tiimuka ntiniri nka- naareebaho aha abaataahamu aho. Abashaija ba Kantene abeebembireho Kato, Kato nyuma haza nteereire esimu ngu tiyaabaasa atungire emirimo ya abaserikare noomwebarira yaahika aha, tiyaabaasa. Kwonka bakatweta orw'okubanza baataha milioni ikumi na ibiri, abantu munaana. Mwebare munonga munonga munonga. Nambwenu niinyenda ngu tiimuka ntina. Naareeba aha Taifa, naareebaho Tuumu, nareeba naataaha mwa. Mugyende munyebarize abantu abo. Onesmus ku yaataaha obugyenyi, tiimu yoona oku ekwerire eku ekore eriho ntagihuriire. Mwebare munonga. Mwebare munonga. Mwebare, mwebare, mwebare. Mwebare mukozire omurimo gw'amaani. Yebare Honarebo, twatara hamwe aha kanisa kwonka noshusha ngu oine endijo emirimo, ogu nagaitwa nawe Honarebo Enos. Eh, bitu tinafunza. My wife. Nyowe nkweyetera baby. Eh, Omurundi ogukubanza kukureeba nganye ninza kukushwera. Why I delayed, I wanted a perfect wedding. Here it is. sit relax let's enjoy tihariho kindi ebindi ebibakugambira ngu seeza aine omwaga aa tihariho mwaga shana twashobya best man yebare sebo hati nomara bakwiruka ngu buti lilies you run a short distance you give it someone namu handing over ebibuzo eri etebo yokureeba eine ebibuzo byayo. So ebibuzo baabaire nibabimbuuza akaba Tabitha nagikora, ekidaara ki nokireeba, abantu nibaba nibabareeba, it's a challenge to you. Kutaraija ekazo niyo kugira ngu omanye eki oratugambire kwonka iwe nomanya nti okutugamba nobimanya ebyawe. Ninyenda kwebaza chairman. Abamwe nibagamba first family hati nyowe tihaine first family kwonka ogu n'omuzaire wangye chairman nzaire chairman Toyota Sodo. Particularly chairman Toyota is a cross generational man. Nooza mushanga naagaaniira n'omugurusi w'emyaka kinaana, noija kumushanga naateera omupiira n'omwana w'emyaka ikumi na munaana, kandi boona nibanywani be. Nambwenu aboona abatsigazi omu kure ba Ushers, boona boona boona boona boona, waashanga tweshutami hamwe nitugaaniira nawe, baaba batakugambire osagire ngu omuntu ogu nitwingana nawe. Yebare, yebare kutunywana tukakunywana, okatuhabura tukakuhabura, kandi hariho na rispekiti. n'omuntu orikukunda kuzaana munonga kwonka natahabura I promise respect and commitment to you ahabw'okuba okagira ngu ogu naza kuba mukuru wawe murumunaawe kwonka nyowe ninza kuba ndi mutabani wawe and indeed omurimo gwona ogu akuntuma naaba ningukora niinyenda ngu nkize n'ogu nkukora ogwa Emma ahabw'okuba n'omuzaire wangye. atukwatiire eky'amaani munonga munonga munonga. Buri mwana ori omu age bracket yaitu omuhikire, ku arikuza kushwera, naamukorera omurimo gw'amaani munonga munonga. Kandi niinyija ngu nimukimanya mukiineho n'obujurizi. Yebaare! Lastly, obu naija, naashaba Rev. Rehema, Twaza omuka omuntu agiigura naasiima. Naasiimisa enyena mwagihurira ndiyo nimpendera. Tiba bambuuza waasiimira ki? Tinaakibagambira. Hati nikyo ndiyo nimpendera nakyo. Emyaka ikumi enyima, ebiro abiri na mukaaga December enkumi ibiri ikumi n'eshatu, tata akaruga omu nsi. Nkaba nyine emyaka makumi abiri. I was just a young man owaabaire aine ambitions nk'ezi. Kuba omushaija, kuba omuntu w'amaani nkampeza ekya mukaaga. Ku yaarugireho naareeba omwirima, naareeba all my dreams are shattered. nareeba ngu am a failure nayebuuza nkore ki ten years ago nkaba enfuuzi kuheza ebiro abiri na kimwe just 21 days obu naba enfuuzi ebiro ikumi na mushanju January enkumi ibiri ikumi n'ena omushaija ogu akanteera esimu akaba Nairobi Emma kuruga obu nimu naabikuba enfuuzi n'aga magingo egi teeka y'enfuuzi nikyo naaba ninsiimira. N'obu waaba nooba nindira. Ah, tinkubaasa sitaani yaagyenda naareetwa n'omukazi naare eka y'e- eka y'enfuuzi naaba ngu ruhanga akandeetera tata ondiijo ruhanga akandeetera tata nshobeirwe. Emyaka ebiri enyima tata akafiire nkaba nkozire business four yambuuza ati kwonka noija kurugamu ki? Namupromisinga nti aha kyamukaaga ninza kusinga abantu. Nazayo first term. natunga half bursary second term natunga bursary nkashoma emyaka ebiri busha omushaija ogu nanjurira ku nanye ninza kukora ebigyezo byangye ekikusembayo bampa omurimo ngu ngye nshomese enkumi ibiri ikumi neshatu nkagenda na appointment letter nagita nka nkyebe naza kyemamba that was the last time kureeba tata. Ebigyezo biija, biija mpikire nyine omurimo. Kwonka kuruga obwo tinkeefuuzaga. Emma, Thank you so much. Nyowe nyine baatata baingi kwonka ogwo akambeera, akatwara obufuzi bwangye. Akatwara obufuzi bwangye Yangye naabe ntakumanya Raama akakunyine I have never said this to you Ku ontuma ekintu ninga ku kuza kukora ekintu kyawe tinkikora nka ekya murumuna wangye ninga ekya mukuru wangye kukira eki kutarataine ahabw'okuba n'omuntu w'omukozi n'omuntu orikukunda ebintu by'amaani Ku nza kukora ekyo nkikore nka ekya tata Nyowe naahitsya emyaka ikumi ninkora nawe tinkahikiirwaga. Tinkahikiirwaga. Akatandika kuntuma ebiro abiri na mukaaga bya August. Nambwenu omuntu waabaasa kunjwera ni Adam ogu, Adam Bashaija. Nambwenu naashusha naamureeta aha mwaho. Adam Bashaija ahu ori ku okwimuka nka. Niinyanga obutamoya. Ebi wantumire noobimanya nyigirwe. Naabihikiriza omu kasheeshe. N'aga magingo. Takaburagaho nangwa nangwa n'obu kyakuba kikumi kya ema. Why? Tinkukora bya ema. Ninkora ebya Tata ahabw'okuba naiwe okakora ebya Tata ebi ashemereire kuba naakora. Ogwo mushaija ni munywani wangye munonga munonga munonga. Waashanga nitugaaniira nk'abazairwe hamwe, nitukigaaniira. Waashanga nitugaaniira nk'ab'emyaka emwe, nitugaaniira. Waashanga nitugaaniira nka ishe-omuntu, nitugaaniira. Sebo, iwe naye bateekukubaasa. Kwonka baatateetu abaakwetsire Emmanueli, haine eki baabaire nibakureebamu, the living God. okaba the living God wayemerera omu mwanya gwa tata yaaba atari wamiba bakugira ngu seezi n'omuntu mubi wamuha kando nikyo bakweteera hakana wayanga waturwanaho nikyo ruri akandwanaho amaziina gaawe ashatu wagakwetsire he had a special things to you nago omugisha yebare munonga Ebya Emma tibikwayo. Nkaba naagigambiire obu njwara diguri nti naagitwara niinza kuronda eyangye. Mbwenu ati sebo reeba eki okozire. Emma ogu ku yaanywaine, ku yaantwire, ku yaanzaara, egi famire yoona baba abazaire bangye. Mwahurira ngu hariho Jane ow'amahe ga Amerika, tiburi omwe naaba Jane ow'amahe ga Amerika. Hariho mutabani wa Ali Bongo. Hariho tiimu mpango munonga aho erimu ba gavana ba Congo bariho aho bashutami aho. Kwonka abantu abo boona boona boona boona boona nimbamanya ahabwa Emogo. Why? I became a royal person. Emma nowakunteera shaamunana z'anyekiro. Esume ningimanya. Reeba omukazi ogu nanjorora. Ku tuba tubyami agira ati, Aisha esume Emma nogimanya ota? I have attachment with him. Nimbaasa kutunga missed calls nka munaana kwonka esimu ei kwekugamba ninsiimura. Mbwenu ogu ti Ruhanga, ogu ti tata. Huh. Kankurigye iwe Ruhanga kumpera omugisha nkagambira obu mba ninjwara I'll be royal mpaka fiire Ky'eki kyonka I'll be royal to you Obu mba president ku oriteera esimu yaawe ndiyagikwata Ku orintuma ndiyakuhurira ahabw'okuba okanyihaho obufuzi. Kantoora bwe harinyowe nyenka, n'eka yi bwagyenda, n'eka bwona bwagyenda. Mbwenu yebare, the only thing I can do is to be loyal to you. Ndyakuhurira, ndyakukorera, tinkakuhakarisa ga, kwonka ninkuhakarisa bikye bikye. Kwonka. they know mbwenu yebare munonga thank you so much ruhanga akuhe omugisha ruhanga akuhe byona ebyokwenda byona naheza abantu abantahire obugyenyi mwebare banywani bangye aboko ninyenda kwija kubaramutsya ruhanga agume naimwe murekye tutarame kutaragye kutaha omunju ninza kwija nimba nimbebaza nimbaramutsa nimura okunterera jambo Mister Rashid ah you going ok ok thank you don't go before saying hi to me mwebare munonga ranga abagarireyo gye mwebare mwebare mwebare mwebare munonga. Ok, ka tuteerere Seith engaro z'amaani munonga.